What's up, what's up guys, muri sei, mamuka sei, kuri sei kwese kwamuri. Aiwa guys, is still right and we are so happy. But only one problem yangoitika chete. Takarara patamuka, tavhunduka kuti asi tarara kuhotel, asi chichetika. Tanga takangana kuti Tiana home deco yanga iri pano yesterday. Ichiita zvidobidobi zvakadai. Tavhunduka tanta jara tumaketeni twedu tumwe twetu ega. izvezvi tamuka ah, ko zvinhu zvakachinja chinja to tazoremembe kuti aiwa itiana home deko yakava ichita sei ichita zvidobi dobi so guys watch me ndichivhura macurtains angu kuti tite sei ticleane clean bcause mumba macho hamuzodika tsvina makanibirikini imo makagadzirwa gadzirwa zvakanaka kudai so unenge watofost kuti uve smart masinzwisisa e eh, vakasiya vandidzidzisa kuti kete ndigare zvakanaka unoita sei azvinodai dai e eh, uchiitaita kuti zvinhu zvacho zvive nechi zvive neorder so kandivhure windo rangu panapa ah, maketenzi akanaka veduwe kunaka zvokuisvonaka chaizvo ndofunga kuti unozviomerawo mega look guys quality chete ukaribata kuda unonyazonzoti ayewa ndabata keteni owe zvangu ini right blind after vakasiya vandidzidzisa zvavakanakira vasiya kudzidzisa everything otherwise tosara takagwejenura izvi chirungu ka chirungu pareserve ya yeah. katovhurika so kamhepo kakutoti vai vai vai vai hanzi kana uchida kukwidza rese kuti vane mvura mheochese nodai Okay. Ototangwa ne matoizi gamba. Izva ayo. Oh. Ah, siya baba. Ndisiya baba. Mm. Okay. Apa ndapedza ka zvemakete. Nepatebho apo muri kuona vakasiyana isa nekakapeti kakanaka naka kakanaka naka veduweka. Kune vanhu vanoita zvidobi kunzoko. kune vanhu vanodobisa guys muri kuona sei katebho kekutiger furnitures ah thank you so much tiger furnitures netiana home deko ayo makavandudza mba medu guys kuita kumuvandudza maiseta mumba but you make our house housing chirungu chinotadza nekubuda ipapa uchipukuta katebho kako kakadai uchitokachoka kuidonoona keteni remhando yepamusorosoro mwari wee mwari oita zvinhu zvavo guys inguva chete pamwe pacho inenge isati yaita sei inenge isati yakwana uchiti ukadai so ukada kudona unogarira tega furnitures ine mutefetefe veduwe a ah, imiwe zvakaoma kani zvakaoma kani todii kwedzo nyasha dzakadururwa dzakadururwa nyasha dzedu hatizivi kuti mwana here kana nemablessings kana kuti chii chiri kumbonyatsoitika asi zviri kuitika zvakaramba zvichiitika ka haa pane zvimwe zvichazoitika zvekuti vanhu vachatadza kuzvi understand vachatadza kuzvibelieve ah, veduetarisei munhu kuita kutaima guys furniture ikai ine ine hudhu rimwe reri rekuti unoshaa kuti ihudhu retebo asi vakaisa yekutoti musazofe makatenga imwe ndaiona vaiparadza ikai haa atizoti unenge uri chii ukaona wagona kukuparadza dzebwe pese paunoishanyira yakutoita brand new pese pawapukutira yato brand new imwe ende inana labor ka tumachira twako totozvo kana watoona zvina mabdisa ora watotora hembe yemurume wako ukapukuta kudai kwanzoti vai vai vai vai Tese mwana yakutoita nyowani kungobvisa tudasti chete nekakapedzi kacho tese munhu zviri kumaita sei zviri kuita kakakaka kagood combination ndau yangu zopukudza kastove kangu keku igezi stove ndeyekukambani yedu yeyatava mabrand ambassadors musakanganwa guys kuti amabrand ambassadors ekuft gas

Boss panguva dzacho pavanenge vachitobikira pasi pasi chaipo so guys don't forget kuti amabrand ambassador ekuft gas saka mongoita sei ungonosapota muchitengawo mamiitirawo enyu ikoko kusapota hakusi kufolowa chete pane pekuti unenge uchida kusitovhumba mako vanoita vanodhilivhara ende vese makambanizi edu zvaakanakira kubvira kutiger furnitures tiana home deco ft gas inokuvinga kutokuvinga pamba sokuzotiunzai adress kana kuti timirei pamunofunga kuti munotiona vanosvika avana vazhinji vachibvunza nezvetiana home deco kuti shop yavo iri kupi shop yavo iri muharare chakupai adress mucomment section but then vanosvika kwese all over zimbabwe guys vanouya chero mangowirirana madeals ebasa vanosvikako havarege chero kuri kuresei as long as mawirirana kuti vakuuya kuzoita chi kuzoita basa ravo mawirirana maprize and everything ende musaite stress ka kuti since vakuuya kumba vada kudya sterek ahewa vanofamba vakarongeka same netega furnitures inouya ichisiya furniture yako mumba yokuzotoda zvinhu zvako zvigare sei vokubetsera handiti asi kana usingade hwako its up to you same same neft gas vanouya vatokukonekitera zvese netengi racho because vanouya nazvo zvese vosiya vakudzidzisa stovi bo chachirungu kachi ainetse but chachirungu unogona kungovhiringa chi vhiringika padiki diki isingakanga mamutenda kambani kwamazi mm.
mai kambani the one and only mai kambani pedzisa pedzisa pedzisa mai kambani utenda kambani kwamazi mm. yakatigadzirirawo pekurongedzera eh, haisi mudzimai handirege kutenda because chinotondibatsira chinhu ah, zvakaoma weduwe zvakaoma kani but kana kuoma kwacho kwakunakidza pane kuoma kwongoti unongoti zvakaoma kwokungoti wajaira otherwise yes hapasisina chakaoma aiwa hapasisina kana chakaoma ndo pasisina chete e zviripo zviri kushota but not zvekutodziti ngati a ah, zvakaoma upenyu uri kurwadza kana munhu akafunga kupinda mba mako

vane vane zvimwe zvinhu zvavari kuona zvisingo like matv matv stand vanoda kuitirwa maadverts aiwa tibatei titaurirani tiite zvinhu zvinofamba for now weare working for furnitures handiti tete mm. for property ndo dzatiri kumhango mhaidzana nadzo pamberi apo muchange makuzodzitanga guys ndikuda kuitirwa uyu yangu ndine dress rangu randida kupa mai mazida kuitirwa advert mai mazi vanenge vasisaite izvozvo chaanenge wakuda imari because zvese zvozvi vari pamwe vanenge vatomhanya mhanya vatoita mm. nezvazvo zvatopera mazvinzwisisa manje saka mhanyai guys mukana uchiripo mukana uchiripo mba mukuda tv umu Eh, vari kuti kupemha vaya kana mutori nemakambani enyu ane zvinhu zvisimo muno muno tibatei tiite basa ya yeah, mazuva kuti kushanda nebata trade nguva ichiripo kudai so because pamberi apo zveshuwaka tinza kuchida kamari dzekuendisa vana kuzvikoro toramba tichatora propati yekudiko inenge yazara umba iwewe ah, zvakaoma muzopa mukwacho nyange uchinzwa nungo dzekubika kudai zvo ukangotarisa kastova kakachivai ma notobvunza kuti dai u hungry ah, zvakandiomera kuna chinhu chakakosha kai sekurora meranzo avanomaraisekerera ah, ah. eh? soko acho kutange kupisana zvakuna chinhu chakanaka sekurora nesoko soko dzine eh. rudo guys haa dzine rudo maiwee kana nemutupo wenyu zvinongoda kudiwa chete mutupo wenyu ungadiwa ukamubhaiza wabhaiza ana manzwi anongoda kudiwa chete a ah, ukadaro aiwa wagarika kana chikwambo chako chinhu chichiterera zvi anzi zvinotenge zvikwambo kana mandlo but tiri zvikwambo zvinongoda kudiwa chete ati atidi ropa tinongoda kudiwa chete chete zvatopera saka guys don't forget to follow tiana home deko tiger furnitures ft gas zvinotora kitchen cha sorry dad musakangana kuti kuafolowa vatandaza vari kutokwane muvanhu vakuru vanhu vakuru ka musatambe gezi nezvamuri kuona apezvo Nguva followawo. So ana Tiana Home Deco chichichichi ne Tiger Furnitures ne FT Gas ndichaisa mu comment section ne number dzavo. Chipedza ko kunzi pedza ne video yangu. Ndichipedzisa. Chipedza ku cleaner my nyumba.

Eh, tikuvakumbirisa because my tiger furnitures sofa rangu rekwatiger iro kuoneka kuti itiger zvechuu it's not just a name Sa guys muri kuti chi vamwe vanhu vachiti guys munogona kuadvertisa zvekuti guys munogona kuadvertisa zvekuti asi semusiri kuuya zoti tiadvertise ah veduwe musadaro imi musadaro veduwe kutogona ka kuti tikukwezvei mwoyo mouya manje mungoona kugona kwacho the next thing dololo Eh, vakandidzidzisa ka tuchirungu tane chingoona pamafoni pevanhu mm. vakasiya kuti panotsodiwawo eh. tunzeve twezizi eh, mm. tunzenze
ejuju ari vaiva ati madzuzu ita seiwe achidai guys akawanda nomukubvunza juju aripi juju aripi juju guys aripo ari kuhararwa enda kuholiday juju ane vakadzi 1000 30000 infact saka akabva kune uyu oenda kune uyu akabva kune uyu oenda kune uyu eh, bos handi unenge ndakatifadza madzimai eh, unenge ndakatifadza madzimai akainzwa songo iye mwana mwana wedu akati aiwa isina kumboita zvekufadza madzimai zvekuchafadza imidedzina mama aiwa mm. rega ndimbonofadza madzimai saka anenge achitakuchinja sezvezvo Ndomuona ri. Vatatu patinomuona unemi munomuonawo guys. Nemi munoita sei? Munotomuonawo. Vane kubila ndakuita makusheni nesofa netable nekapeti neuyu nechitange ndakapinda one mushopu one ndikavadedza kuti uyai mugadzire mumba mangu izvi aa ah, ah, pakasangana macompanies arichi ari professional anoti regai tione kuti mune chakaita sei kuti timeche tisaita kunge tiri kumupedza nhamo imo muri mumba mwari kana ada kuita zvinhu zvavo so ukafunga kuti last month tatine sofa rekutoda utopukuti ah, anga zingapukutwa ah.

kakau darkness kakarimo kaka chiro sikatorara mm. unorarawo mm. eh, ende kana uri panze hauoni zviri mukati chero mukaita light sei mm. auoni guys ndavasingade kuti mba make maonekwa munhu azomona mapinda kototi uri kubika kana uri kuchinja waka wakanhingirikina kitene rako zvandodira iri right not blind Eh. kana uri panze hauna chaunoona zvisiri mumba eh. kana manheru unenge uchingoona light rinokulaita izvi nyama pakavhurika kudai pasina kuvharwa mahomba aya mm. quality guys aramba mende machinja veduwe Ah, vane godo vangaita hawo but ah, pemberaiwo nesu guys tikuona kana mukomesiti awo ah, mukufara zvekuti ne vakatofunga kuti havatifari takatozonzi aiwa vanotifarira nguva chete inenge yasvika isati yasvika kuti vaite sei kuti vazviratidze papambi pekuti unotomboerekana vati congratulations so nezvinhu zvaitika nyange usingadi aiwe zvakaoma kana mwana mama anzi ake ngaita achitowedzera makomborero pamwe acho zvava makomborero anotowanda mu
mbozi kuona vanhu vangana kungoti mwana ikoti dambomutengera preparation
azoti ayazo asati aenda kunonzi kunochekawo nesu aridzi asati atoziva atongowana mari ndo first thing atichaita iyo mm, but sungu asuma ndedane zvako asuma asuma
ah, watatondipinza mushangu dzako

mwana mukomana here kana kuti musikana ndozoti wokufunga kuti chii mm, ndokufunga kuti musikana vajuju ari kuti musikana and i know kuti musikana nangu ndi kuti anenge mukomana mm. anenge i'm not that sure but anenge saka then ko akaita mukomana Iwe unonipa chii? Then akati musikana ndokupa chii? Haina ndinachokupa enzo. Ayo ushaya chekundipa.
Azviite. Ngokupa rudo anongokupa always. Ah, rudo unakufanira kuita something paside. Zverudo tomboisa paside. Womzotozo kana mwana yakauya ini rudo rondogona kutoishaya. Ah. Because eh, kana neipapa ari mudumbu rudo rwaanenge achipiwa. Ah, pamba zvandozozvi understand.

vatingoabhabhaisakuzvana chingoti bhabhayabon guys ndichatora vhidhiyo ndokupedza nyaya ah,